Шавлать, кашлаттем вӑрман, Веҫӗ хиви курӑнмасть. Кутсӑр пуҫтӑр ҫил тухсан, Чарӑнассӑн туйӑнмасть. Шавлать, кашлаттем вӑрман, Тамӑкри пек ахӑрать. Те арҫури, те шуйтан Ҫав тӗллех ашкӑнать. Тапхӑр-тапхӑр ҫил килет, палтӑр-палтӑр ҫавӑрса, тӗттӗм вӑрман ӳхӗрет, ҫӗре ҫитех авӑнса. Хура пӗлӗт пӗрмаях ҫӑвать вӑрман тӑринче, яратҫи ҫемҫер ҫурса хура пӗлӗт хушшинче. Ача ҫапать, шартлатать, пӗтӗм тӗнче кисренет, ҫумӑр ҫырма пек юхать, рубашкасенче кӗрлет. Сӗмсем вӑрман, Тем вӑрман, мӗншӗн хытӑ шавлатӑн, мӗншӗн шӑйша ҫыхӑнса мӗскӗн чуна хӑрататӑн? Вӑрман тата хытӑрах шавлать, йӗрет, ахӑрать. Турӑ ҫырла ан вӑрах, ахӑртаман хускалать. Ах, ҫылӑхлӑ пуҫӑма ӑҫта чиксе хурам-ши? Ах, ҫылӑхлӑ чунӑма епле тытса чарам-ши? Епле сӗтнерместӗн-ҫке урлӑ вӑрман ӑшӗнче? Епле ҫирӗп йывӑҫсем юрла-ҫи пуҫ тӑринче! Вӑрман хӗсӗк ҫилпе пӑс ҫинине пӑсарса, вӑрман шавне хӑплас те пырать сӗтнер юрласа. Сӗм-сӗм вӑрман, сӗм вӑрман, мӗншӗн хытӑ шавлатӑн? Мачча ҫӗрҫа ҫыхӑрса мӗскӗн ҫунан хӑрататӑн. Ах, ман хуйхӑм итле-ха, мӗншӗн мана ҫунтаран, мӗншӗн мана тӑлӑха тапӑнӑҫа амантаран? Ҫуратӑм мӗн аннерен, хӗн хураса курма ҫеҫ. Ҫава тапранхиллӗхрен ҫамрӑк пуҫӑм пӗтни ҫеҫ. Ҫамрӑк пуҫӑм пӗтмӗччӗ, мылӑм ҫикке пӗтерчӗ. Вӑл та пулин юрӗччӗ. Ҫӗн ыхмаххи пӗлтерчӗ. Ҫӗн ыхмаххи юрӗччӗ. Усал тӑшман тупӑнчӗ. Усал тӑшман тӗкӗччӗ. Турӑ ҫырнӑ кулянчӗ. Сӗтнер юрлать юрине, вӑтӑ-тӑвӑл тапранса. Сӗтнер юрине илсе, вӗҫет йӗрсе, ахӑрса. Ҫав хуйхӑллӑ сасӑсем чуна ҫурса ереҫҫӗ. Вӑлӑ-тӑвӑлпа пӗрле таҫта ҫите ҫитеҫҫӗ. Хурал вӑрманӗшӗнче хуллен-хуллен вӗтеҫҫӗ. Ҫав юрри куҫҫульсем пӗр чун патне ҫитеҫҫӗ. Таҫта-таҫта аякра тепри хирӗҫ макӑрать. Усалласа кӑкӑран унта тепӗр чун ҫунать. Такам йӗрин сассисем килет сӗтнер хӑрхине. Вӑйлӑ тӑвӑлпа пӗрле юрлать сӗтнер юррине. Хура вӑрман, сӗм вӑрман, мӗншӗн хытӑ шавлатӑн? Савни пекех юрласа вилнӗ чуна вӑрататӑн. Тӗттӗм вӑрман, сӗм вӑрман, ан улталат улаха, савни пекех юрласа ан хӑварсан хурлӑха. Аслӑ вӑрман, сӗм вӑрман, мана чӗнне кала-ха. Чунтаннине кӑтарт-ха, анчах унтан-кунталла ман патӑма хӗрарӑм. Турӑ ҫырлахсам, Нарспи, Нарспи, эсӗ-им? Икӗ савни пӗрлешсен, пиҫме сайрӗ патши ман. Пӗр тапхӑр ҫемӗрсем шӑпӑрланчӗ савӑнланчӗ. Курапелӗк саланса пӗтрӗ вӑрман хыҫӗнче. Кевер пӑхать ӑшӑтса кайӑкӗ варринче. Курӑк ҫинче сыврӑма хӗвел парать ӑшшине. Икӗ чуна савӑшма хӗвел парать ҫуттине. Ялтӑртатать ырӑ кун, усал кун мӗн ӗҫ пур? Тапӑнса выртать икӗ чун, ҫичӗ йытӑ, мӗн ӗҫме? Анчах пӑрман ӑшӗнче хура кайӑк чайлатать. Ай, тӑхтаман, тӑхтаман, Нарспи чӗнне вӑл шырать.